Cummings yn dwi. Uh, Dwi'n gweithio'r datblygu i cwmni gymunedol Bro Ffestiniog. Um, a be ydy cwmni Bro yn syml ydy rhwydwaith o mentra cymunedol a busnesau cymunedol yn ardal Bro Ffestiniog. sef yy tre Blaenau Ffestiniog, yym Gellilydan, Maentwrog, yy Trawsfynydd a hefyd 'dan ni'n gweithio'n agos efo Penrhyn Deudraeth, Llanfrothlon a Croesor. Yym ia a'r holl syniad ydi bod y mentra yn gweithio'n agosach efo'i gilydd yym er bo' nw gyd yn annibynnol efo cyfansoddiad ei hun, y bwrdd cyfarwyddwyr ei hun, y syniad ydi drwy cyd-weithio Yym, ia, fedra ni lwyddo. Yn ymarferol, be' sy' 'di digwydd ym ym Mro Ffestiniog ydi yym bo' gin ti fentrau cymunedol 'di codi yym ac oeddan nhw'n tueddu i gweithio ar wahân am dipyn a am gyfnod. Ond wedyn rywsut neu gilydd ddaru ni bobl ddechrau meddwl, wel, ocê, mae'n gwneud synnwyr i ni gyd weithio tipyn bach, ma' ma' weld yn syniad mor syml, dydi? Ac eto, oedd o ddim yn hawdd gwneud hynna i ddechrau, oherwydd Oherwydd dwi'n meddwl oedd pawb yn ei gwmni a'i um, fenter ei hun mor brysur, a ti ddim eisiau edrach dros y gorwel mewn ffordd. Ond munud ar ei beth pobl ddechrau gwneud hynna, oedd yna sylweddoliad, o rhaid, da ni gymaint cryfach yn helpu'n gilydd, gweithio fo'n gilydd. Wedyn mae hwnna'n syniad mor syml, ymarferol, ond um, mae hwnna wedi'w brofi Y syniad ydy yn syml ydy bod ni yn rhwydweithio'r mentra, so da ni'n cyfarfod bob tua chwech wsos, dwi'n meddwl, fel rhwydwaith, um, ac jyst yn rhannu heriau, cyfleon, ac yn aml iawn, um, mae'r heriau'n cyffredin, a hefyd mae'r cyfleon. So, da ni hefyd yn trio torri'r um, y dros traddodiad na sydd wedi bod mewn ffordd. Mae gennym ni draddodiad o cydweithio yn yr ardal, ond dros y blynyddoedd mae hwnna wedi gwanhau mewn ffordd oherwydd i ryw raddau diwylliant grantiau, y ffordd da ni'n yn gweithio efo'r or- awdurdod lleol a'r llywodraeth. So mae 'na cystadleuaeth 'di bod am prosiectau a grantiau tymor byr. So'r holl syniad ydy cydweithio efo'n gilydd a datblygu prosiectau ar y cyd er lles yr ardal um, a bod ni'n cydweithio'n hytrach na cystadlu. Um, yeah. Yeah. Di- Diolch yn gymlath. Mae'r hinsawdd yn gymlath oherwydd natur yn gwaith ni. ond dydy'r syniad o cydweithio ddim yn gymhleth. Mae o i gyd i wneud efo rhannu yym ia ac ymddiried yn ein gilydd rili. Trwy Blaena', hanes Blaena', gei di hanes y byd. Be di point dysgu am hanes y byd cyn i chdi ddysgu am hanes dy ardal lleol? T'mod, ti- ma' hanes y byd i'w weld o Blaena' o ran sut mae pobl wedi ecsbloetio, sut mae pobl wedi defnyddio adnoddau naturiol, adnoddau di, di, di, di defnyddio bobl, di, di, di creu cyfoeth, cyfalafiaeth, mae cyfalafiaeth wedi bod yn rhemp yma, ond hefyd ysbryd, ysbryd y chwarelwyr yn dod at ei gilydd fel o'ch di sôn i adeiladu ysbytai, y caban, cadw'r iaith yn fyw, um, teuluoedd, cefnogi gilydd, to, yn yng ngwyneb streics, yn ngwyneb unrhyw beth ond ma' nhw 'di dod at ei gilydd. So ma' 'na hanes yma. Be' 'dan ni angen rili angen neud ydi edrych ar y hanes 'na a sicrhau bo' ni'n dysgu o'r wrtho fo a cymryd y gora' ono fo, sef y cydweithrediad yma, a'r gweithle ono fo, er echdynnu bo' ni'n sicrhau bo' hynna ddim yn digwydd eto. 'Dan ni yy 'di datblygu sianel yym a platfform cyfryngol yy arbennig i Bro Ffestiniog, sef Brocas Ffestiniog. be da ni'n trio gwneud ydy sicrhau fod da ni'n newid y naratif ac fod da ni ddim yn edrych arno ni'n hunan fatha ardal difreintiedig ond yn edrych beth da ni'n gyfoesog yn efo um, a dyna be di brocas. Da ni yn, yn amlwg yn cydnabod ac yn arddangos yr heriau ond hefyd beth sy'n gry yma
Unrhyw fath o waith ar ddatblygiad cymuned, dwi eisiau deall cymuned dros yn ei gilydd, Um, a mae'n posib deall cymuned ar wahanol lefelau, does, wedi di wneud o jyst o'r hanes lleol. Um, ond dwi'n meddwl bod eisiau gwneud rhywbeth dyfnach na hynny, um, a deall natur yr holl system ydy ni yn rhan ohono fo. A yn y bôn, be di hwnna, ydy trio deall y ffordd mae cyfalafiaeth yn enwedig wedi datblygu yn yr ardaloedd yma. Ond i ddeall hynny wyt ti'n gorfod dall y cyfnod cynharach hefyd. Um, felly, dyna da ni wedi bod yn gwneud efo wahanol gyrsiau, um, edrach ar, yn yr achos yma, edrach ar Ddyffryn Peris, a trio mewn ffordd weddol arwynebol ar un ystyr, yn edrach ar yr hanes yn ei gyfanrwydd, um, a mewn ffordd Mae'n gweithio yn y Gymraeg reit dda ond ydy ydy'n edrach ar y lle a wedi mynd o'r tiriaethol i'r haniaethol wedi yn yn gweld yr hanas ond tynnu o'r hanas yr y syniada sy'n esbonio'r hanas na a wedyn un o'r prif syniada mewn gwirionadd ydy wel natur imperialath yn y bôn de t- sud mae gwlad yn cael ei goresgyn a sut mae gwlad yn cael ei rhedeg um, gan oresgynwyr. Um, ond wedyn, yn, yn y cyfnod diweddarach, beth sy'n digwydd efo twf cyfalafiaeth ac yn y blaen, a wedyn a cyn hynny, y cair tiroedd comin a um, preifateiddio y tir, um, a, a wedyn um, y ffordd mae Yn yr achos yma, diwydiant llechi, datblygu a holl, tibod, mae'n esiampl mor glir o gyfalafiaeth y cyfnod cynnar yna, dydy, lle mae gen ti um, un teulu, um, stad y Faenol yn achos Dyffryn Peris, drwy gael Tirwedd Comin yn dod yn berchan ar y tir, yn dod yn berchan ar y graig o dan y tir, yn dod yn berchan ar y chwaral, mewn ffordd yn creu y gweithlu ar gyfer y chwareli oherwydd bod pobl wedi cael eu um, wedi gorfod um, dechrau talu rent am fyw ar y, be oedd yn, y, y tir comin cynt. Um, a wedyn, mewn ffordd, mae'n ma eitha syml, ond ti jyst yn gofyn, wel, lle ddoth yr arian i um, gychwyn yr holl broses yma, a ti'n edrach ar teulu'r feunol, ti'n edrach ar teulu'r penrhyn, achos teulu'r penrhyn, o, o reit, uh, cyllid i dŵad o berchnogaeth y tir, rent i tir am ganrifoedd, ond hefyd yy yym caethwasiaeth a marchnata ac yn y blaen. Yym wedyn mewn ffordd mae'r cyllid yna yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu y chwareli, y y cyfalaf yym gweithredol yn y chwareli, y yr holl yym beiriannau, yr holl tryciau, yr holl weithdai ac yn y blaen. Um, plus y llafur lleol, a wedyn ti'n cynnyrchu llechi, a wedyn pwy bia'r llechi ar y diwedd, ond y pers person sy'n bia'r gyllid yn y lle cyntaf, sef yn yr achos yma stad ofynol, um, a wedyn o'r llechi gael ei gwerthu a pwy sy'n cael yr arian am y llechi, ond stad ofynol, a pwy sy'n cael yr elw mewn ffordd. A wedyn ti'n gofyn y cwestiwn, wel, o lle mae'r elyn wedi dŵad? Wel, mewn ffordd mae wedi dŵad oherwydd i Llafur ddim wedi, wedi cael yr holl werth mae'r Llafur wedi gynhyrchu mewn ffordd. A wedyn, o ti'n dall hynny efo diwydiant llechi, wel, yr un un syniad ydy o, efo glo, efo huan, efo dyr, efo eureniwm, e, efo gynhyrchu ceir neu gynhyrchu setio teledu neu beth bynnag ffordd ti'n sbio ar y peth mewn ffordd. E. Wedyn, oedd o'n bwysig bod ni yn deall hynna. A wedyn, mae'n fater o farn gwleidyddol wedyn ydy os wyt ti'n meddwl bod cyfalafiaeth yn y system orau sy'n bosib, ta wyt ti'n meddwl bod yna um, bosib cael gwell system na hynny, de. O, sa ti'n deall y drefn, sgyn ti mor symbyliad i ddechrau i newid y drefn ac oes, um, a yn ail, sgyn ti mor uh, dulliau wedyn i newid y drefn chwaith. Um, Oni bai bod ti'n deall beth ti'n trio newid, ia. Um, na, mae hwnna'n hollol sylfaenol. Um, a mae o hefyd, mae datblygu cymunedol, mae'n ma gofyn am dipyn o, um, wel, os nad oes gry, bydd gyfrwys, mae, mae angen i ti fod yn eitha doeth, os nad cyfrwys, um, oherwydd ti'n gweithio fewn y drefn, ond ar yr un pryd ti'n trio um, gwella'r drefn yn enwedig i'r bobl sy' ar wylod y drefn yym yn ein cymunedau ni yym a trio gwella petha iddyn nhw yym ond mewn ffordd wt ti yn gorfod deall y system er mwyn yy gwneud beth sy'n bosib i newid o ia. Dwi'n meddwl mae'n gyfnod reit cynhyrfus yym fel ti'n deud ti'n medru defnyddio cymunedoli fel berf yym a Mae'n eitha syml yn y bôn be ydy cymunedoli fel berf ydy bod cymunedau yn cymeryd yym perchnogaeth ar yr asedau a wedyn bod yr incwm a'r asedau yna a'r manteision ma'r asedau yna yn ei greu yn aros yn lleol ac yn lluosogi'n lleol. Yym wedyn m- yn fwy na hynny cymunedoli mae'n debyg bod o fel enw da ni'n ddefnyddio yym Beth sydd wedi digwydd ydy bod ni wedi dod â mentrau cymunedol ar hyd a lled Sir Gwynedd at ei gilydd yym a creu rhwydwaith a mae'r rhwydwaith yna wedi cael ei fedyddio fel cymunedoli cyf, mae'n gwmni mewn ffordd dydy. Yym a erbyn rwan, mae'n dibynnu sut ti'n cyfri'r peth mewn ffordd ond fysa ti'n medru deud bod tua hanner cant o fentrau cymunedol yn rhan o'r rhwydwaith yna. A'r syniad 'ma bod cymunedau yn yn cymryd perchnogaeth dros ei asedau, um, ond hefyd dros di pobl, bod, bod bobl, yn pobl nid yn adnodd pwysica ni, ond os di bobl yn teimlo bod gen nhw ddim gobaith yn ei gymunedau, um, bod nhw ddiwerth, bod nhw ddifreintiedig, um, does efo rhobaeth, so'r so, so syniad na eto o jyst rhannu heriau um, cyffredin ar draws yn cymunedau, Ond fel mae Gwyn o hyd yn ddeud yn galeri 'lly, cyfleon 'dan ni angen edrych ar yym a mae heina'n dod o bob un her. Yym a dwi dwi'n meddwl bod pobl o'r tu allan wedi adnabod y cyfleon a'r gwerth o fewn ein cymunedau ni a wedi echdynnu yn adnodda ni yy a'n pobl ifanc ni. Yym ond be' fedran ni wneud rŵan yd- be' 'dan ni'n trio neud ŵan ydy cymryd perchnogaeth o hynna de? Adnabod y gwerth yna ni'n hunan Ma' o wastad 'di bod yng Nghymru 'di diffyg hyder, wastad 'di bod yn rwla fel Blaenau 'di diffyg hyder. Yym ma' 'na ryw fravado weithia' t'mod ond diffyg hyder ma'n berwi lawr i yym a dwi'n meddwl wrth cefnogi'n gilydd ma'r hyder 'na'n tyfu 'c'os 'c'os ti'n gweld o'n digwydd mewn cymunede eryll yym ag yr uchelgais 'na yym ti'n gweld mewn cymunede eryll. Ma'n gyffrous ma'n gyffrous dros ben, ma'n gymhleth, Yym, ma' 'na heria' o trio rhwydweithio ar draws Gwynedd, ma' pawb yn wahanol, ma' cymunedau i gyd yn wahanol, ma' nw gyd t'od m- ma' ma' un- unigolion yn wahanol ond dwi'n meddwl hanfod y peth ydi bo' ni isio gweld cymuneda' mwy ffyniannus, mwy uchelgeisiol, ac efo rhyw fath o dyfodol, 'dan ni fel cymunedau yn kind of rheoli, dim rheoli ond yn tywys, tywys yn gilydd 'di o ar daith. Oedd oedd y teimlad yn egnïol iawn, yym oedd hi'n brofiad positif yym dros ben. Oedd o'n gyfle i cael gwrando ar yym ar yym gwaith yym y tiwtoriaid oedd oedd yn yna ac oedd o hefyd yn gyfle i ni rhannu yn gweledigaeth ni fel cymunedoli cyf ond wrth gwrs mwy pwysicach na hynny, y cyfle i ni rhannu'r gwaith mae Mentrau Cymunedol um, a'r effaith mae'r Mentrau Cymunedol wedi cael ac yn cael ar ei gymunedau. And especially what Sel has talked about all afternoon about, you know, communities owning assets, uh, owning the land and, and making sure that extraction's not happening, that it's our time now to change things around. When you add up all the assets that, that um, our members

the powers within our hands, you know, um, and it's something that we really, really want to set ourselves in terms of having a vision for a new Wales, with social enterprise really at the forefront. Pan ti'n meddwl am addysg ar gyfer datblygu cymunedol, dwi'n meddwl bod ni angen gymaint o wahanol um, ffyrdd o wneud o. Um, Mae'n dris mewn ffordd Faint, pymtheg ugain mlynedd yn ôl, oedd 'na bedwar os nad pump o brifysgolion yng Nghymru yn cyrsi- yn cynnig cyrsiau datblygu cyfredol, ac erbyn rŵan maen nhw i gyd fwy neu lai wedi diflannu de, yym, oherwydd yym mae'r colegau wedi mynd yn fwy a fwy o fusnesau ac oedd y colegau ddim yn gweld bod nhw'n medru gwneud arian allan o gyrsiau datblygu cyfredol, neu o leia ddim digon o arian, a wedyn dyna'r prif reswm bod nhw we- wedi edwino. Mae'r angen amdanyn nhw y- yn fwy os rhywbeth erbyn rŵan. So, um, hefyd be da ni wedi bod yn neud ydy cydweithio efo Addysg Oedolion Cymru ac hefyd hefo y Raymond Williams Foundation. Um, da ni yn meddwl bod da ni yn gweithio hefo y llunydd arian yma o cysyniad Raymond Williams. Dwi'n meddwl bod broadcast hefyd yn, yn rhan o hynna fatha pwy sydd yn siarad dros Gymru um, ac bod ni'n sicrhau bod Gymru hun yn cymryd yy perchnogaeth o'r prif ffrwd yym a ddim yn gadael iddo fo cael ei yy ei reoli dwi'n meddwl yym a 'dan ni 'di bod yn gweithio efo Nick Mahoney yym ac oedd o yn oedd o oedd be' oedd o'n deud ar y cychwyn yn ysbrydoledig

helping us, really importantly, avoid dead ends and anti-democratic and reactionary ways of thinking. Mae'n ffodus neu'n anffodus, da ni'n mynd i orfod cyd-weithio efo'r awdurdodau, os lici di. Da ni'n gorfod magu perthynas efo'r awdurdod lleol a Llywodraeth Cymru, ac y sefydliadau addysg hefyd. o ran datblygu cymunedol. Um, nes i ddisgyn mewn i'r gwaith yma, um, o'i gennym syniad be oedd datblygu cymunedol, um, nes i wneud cwrs datblygu cymunedol, ond dwi'n meddwl bod o'n hanfodol o ran datblygu cymunedol bod, bod ni'n rhannu dysgu ar hyd cymunedau Cymru. So dwi'n meddwl bod pawb yn dod at datblygu cymunedol mewn ffordd. Di, dim yn dod ato fo mewn ffordd gwahanol, mae pawb yn dod ato fo oherwydd yr angerdd sgynyn nhw i wneud gwahaniaeth i'w cymuned. Bod nhw'n gweld heriau fewn eu cymunedau a maen nhw isio creu cyfleon o'r heriau yna. Um, a, a, a dwi'n meddwl bod hwnna'n eitha greddfol yn hytrach na rhywbeth ti'n gallu ddysgu. Ond beth ti'n gallu dysgu ydy i wrando, dwi'n meddwl. Um, y sgiliau yna i wrando um, sydd yn holl bwysig um, a cydweithio. A dwi'n gwybod os di hwnna'n dod yn trwy addysg ffurfiol, datblygu cymunedol, neu wrth gwneud, dysgu wrth gwneud, a dysgu gin cymunedau eraill. Dysgu camgymeriadau fwy na um, llwyddiau na, um, dwi'n meddwl sy'n bwysig. Dwi'n meddwl bod gweithio fo addysg oedolion Cymru yn ganolog. Da ni wedi rhoi dipyn o tyfa, gwaith efo nhw, a nath agor llygyd fi fel oedd addysg oedolion Cymru nad nabod ei hunan fel datblygwyr cymunedol, fel menter cymunedol, Ac mae mae yna rôl i addysg ffurfiol ac anffurfiol yn, yn datblygu cymunedol. Y balans yna dio. Ond mae colli rhywle fel um, Harlech um, um, fel coleg lle yn, yn, wedi bod yn ergyd mawr. Ti'n ti gweld o, dwi'n nabod llwyth o bobl gan cynnwys dau neu dri o'n heulu fi, a drwy fanna i ddysgu. Um, a beth da ni'n gweld wwan ydy bobl ifanc o oed lle oedden ni ddigon ffodus 17 i 21 i gael dal i gael rhyw fath o addysg yn yr ardal. Ond mae hwnna wedi mynd, mae bobl ifanc yn mynd ar bysus allan um, i wahanol colegau falle, a, a, a, a pan ti'n cyrraedd yr oed na lle ti'n dod i adnabod dy gymuned ac yn dysgu am dy gymuned, rhywsyd ti'n cael dy annog i fynd o yma, so ti'n ti teimlo bod chdi'n gallu cyfrannu, os ti'n anodd unrhyw fath o synwyr. Ond mae addysg wedyn i oedolion, da ni siarad efo cydweithiwr i ni yn fan hyn, yn dweud dydy'r gymuned ddim yn gwybod pa sgiliau sgyn nhw. Mae yna sgiliau yn bodoli o fewn y gymuned yma sy'n anweledig mewn ffordd. Da, da ni orfa, da ni angen, ie, yeah, addysgu'n gilydd, dysgu ar wrth y gorau a'r gweitho'n traddodiad ni neu'n hanes ni, a sicrhau, ie, yeah, sicrhau bod ni'n dysgu go iawn o hynna. o'r camgymeriadau eto, neu ia, yn yn hanes ni, er mwyn gwella'n dyfodol ni. So mae addysg yn masif yndi, ond dwi'n licio meddwl bod fi'n dysgu o ddydd i ddydd, um, a sy'n ni wrth y modd gallu rhannu hynna. Be di o'n y bôn ydy newid ymwybyddiaeth ydy o'n de, ti'n bod? Um, a ti'n bod, bob chwildro yn y bôn, mae'n digwydd ymhena pobl i ddechrau, dydy, ti'n bod? Lle mae pobl yn gweld Dydy hwn, dydy pethau fel yr maen nhw ddim fel y dylen nhw fod. Dechrau deall pam bod nhw ddim fel y dylen nhw fod, a wedyn y cam nesa ydy, wel, dyma sut 'da ni'n newid pethau. A wedyn pan mae hynny 'di digwydd ym mhennau ddigon o bobl, yym, wyt ti'n creu rhyw fath o momentwm, a does 'na ddim byd wedyn yn medru stopio pobl sy wedi wedi dechrau gweld Y rhyddid, dechrau gweld sut mae posib iddyn nhw ymbweru ac ymryddhau ynde, timod. Yym, a dwi'n meddwl bod hwnna, mae o, mae o dan y wyneb yng Nghymru yn barod dydy, timod. Yym, dyma mond mater o dim ond cyffwrdd yna, Bytyma iawn, yym, a dwi'n meddwl bod ni yn medru creu rhywbeth diddorol iawn yng Nghymru, ie.